Helo, siwmai a chroeso i dudalen cyfryngau cymdeithasol Menter Cwm Gwendraeth Elli. Nawr yn ystod wythnosau nesaf, byddwn ni'n cael sgwrs gyda rai o chwaraewyr y Scarlets i drafod cwpl o bethau gwahanol fel y rygbi a'r iaith Gymraeg ac ati. Ac yn ymuno gyda ni heddi, mae mewnwr y Scarlets sydd hefyd yn dod o'r Tumble, sef Luke Davies. Felly, eisiau rwyt ti, Luke? Ie, good, good, good. Ti iawn? Ie, ydw fi eitha da, diolch. Ie, wel, diolch i ti am ymuno gyda ni am sgwrs bach heddi. Felly, um, os afon yn ôl at ti pan o ti'n uh, nefancach te, beth yw'r atgofion cyntaf o chwarae rygbi a pwy dîmodd o ti chwarae i tra, tra o ti'n tyfu lan um, o'r system? Wel, yn gyntaf, dechreuais i yn Clwb Rygbi y Tymbl, a ni'n fel 6-7 mlynedd oed. a wedyn es i lan at yr oh, under 11 sy'n credu, a wedyn torron ni bant fel, a es i Cefneithyn, a gorffynnes i fyna wedyn, a 16. A wedyn wrth gwrs wedyn dechreuodd y, y Path Scarlets, fe, yn y 16s East yeah. West, a wedyn fi wedi mynd o fyna wedyn. O, oh, na fe, gret, ie. Yeah. A o ran safle, ti wastad wedi bod yn mewn o'r yn tyfu lan, neu ti wedi chwarae ambell i safle arall? Na, fi, fi wastad wedi bod yn uh, mewnwr, achos fi, yeah, fi'n cofio jyst moyn bod yn involved y popeth fel, a cael y pel yn dwy llaw, a wedyn o'n i'n joio fel a. A wedyn wrth gwrs, uh, gyda Kieran fyd, cefndir fi, oedd e'n e mewnwr, so fi moyn bod fel e fel fe, so ie. Yeah, oh, yeah, yeah. Ond beth eisiau bod mewn yn, uh, mewn yn y blaenwyr? Yn, yn... Ah, na, na, gan nhw'n ei wna, fai. yeah. So pan o ti, pwy, pwy oedd y chwaraewyr felly, o ti'n ti edrych, edrych lan i a mwynhau gweld pan, pan o ti'n mwtio'r yeah. gêm yn fach o bethau, ta fi lan? Ie, yeah, mynd nôl, fi'n credu Mike Phillips oedd e, nhw'n ennill popeth, yeah. a ie, yeah, fe, fi'n just cofio gwylio fe, a fi'n credu oedd e'n unbelievable fel, so ie. Yeah, yeah, yeah, a wedyn, watcha Kieran fyd yn wario pan... Ie, ie, dilyn fe, ie. Popeth fe'n neud, a jyst mynd i gymau fe, a o'na gyd fi'n moyn neud i chwarae mewn mewnwr fel, ie. Ie, yeah, na fe, gre. A ni'n gweld ar, ar dy Instagram di bod ti'n disgrifio dy hun fel bachgen, uh, bachgen bach o'r cwm. Pan o't ti'n chwarae i dîm oedd uh, Cwm Gwendraeth, o't ti'n clywed lot o'r Gymraeg yn cael ei defnyddio gyda'r chwaraewyr ar y fforddwyr falle cyn na'n ystod y gêm? Ie, yeah, ie, yeah, mae'n gwrdd i, i fod yn deg, fel os ni chwarae fel y local derbies ar yna, ie, yeah, mae lot o Cymraeg yn cael ei siarad, ond ie, uh, yeah, fi'n fi offi fe fel i uh, trafod gyda rhywun yn Cymraeg pryd ni'n chwarae, mae'n rhoi buzz i ti fel? Ie, yeah, yeah, mae'n gwrdd. pan, pan, pan, pan o ti'n ifancach, oedd rai o'r moves o pethau'n cael ei galw'n Gymraeg gyda chi falle yn yr ysgol? Um, na, dim rili, really, achos o'n i ddim yn gwneud moves lan nes fel mynydd mawr, pethau oh, fel yna. Okay, yeah. So na, ie, yeah, just, uh, just gael o'n bil. Ie, yeah, na fe ddiwe, na fe ddiwe. Ond mae rhaid fi gyffwrdd yn gyflym ar, ar damser de, at gofion yn, yn ysgol y tyml o dan Mr, Mr Rees a Mr Samuel, a, A wedi siarad gyda'n war hefyd, Mrs Lloyd, sy'n yeah. sy dysgu na. Dim, dim ond pethau da sydd wedi gweud pa becso, so fi'n credu uh, dim, dim ond straeon da wedi gweud. Atgofion da dy ti o'r ysgol a, a tyfu lan yn y tymbl? Ie, yeah, na pryd fi'n dychred fe, o fi'n fi offi mynd i ysgol y tymbl, i chwarae teg, nhw'n rhoi cyfleon i fi, a nhw'n gwybod

Yeah. Wel, os newn ni gyffwrdd uh, uh, felly efo ar wythnosau diwetha, a llongyflliadau enfawr i ti ar, ar chwarae y gêm gyntaf yn y gyngrau i'r yeah. er, er Scarlets. Siwr brofiad oedd hwnna, siwr, um, oedd y nerfau o flaen llaw? O, oh, ie, yeah, o'n i, o'n i, o'n i gysgu fel, ond oedd e'n e, gwrdd, ie, yeah, oedd y nerves yn uh, chwarae lan y fi, ond pryd ti arno, na, dim chance i, am, i meddwl amdano nerves fel, mae ma yeah. job ti'n neud a ti'n just mynd mlaen fe, ond Ie, yeah, oedd yn briliant. A i cael y teulu na, oedd yn briliant, fair play. Oedd y boys yn awesome. Ie, yeah, na beth yw e. Na beth un o'r pethau sy'n wych ar hyn o bryd o cael y torf nôl a popeth. Efe, yeah. neud y bach mwy special i ti bod, bod y deulu a popeth yn gallu bod na. Ie, yeah, definitely. Oedd yn rhoi buzz bach i ti wedyn. Ie, yeah, oedd yn good, fair play. A mae rai bod yn wych bod Dwayne Peel, wrth gwrs, ar hyn o bryd yw'r prif yfforddwr, cyn mewnwr ei hunan a'n dod o'r tymbl, wrth gwrs. Ie, um, yeah, mae rai bod ti'n edmygu ac yn edrych lan iddo fe bob, bob dydd ti'n mynd mewn na. O ie, wrth gwrs, mae fe, mae fe wedi bod yn, uh, wel, ie, yeah, awesome bach, achos mae'n bol o'n helpu pawb, a achos ni mewn o'r, ni'n cael bach mwy o help yn fe, yn, uh, yeah. a John, mae fe wedi gwneud ei gyd, mae wedi chwarae ar y top, a, a mae'n awesome i cael e ar bwys ni fel, ie, yeah, mae fe'n briliant, fair play. Ie, yeah, no fe ddiwe. A mae'r ebryd yn wych hefyd, mae'n rhan o garfan, le mae lot o boes lleol o'r cwm, a boes sy'n siarad Cymraeg hefyd yn wario, so mae hwnna siwr yn, yn helpu ti teimlo'n gartrefol fel petai uh, yn y garfan. Ie, yeah, mynd lan am y tro cynta, ti'n nabod y boys, a oedd boys lleol, fel ti'n gweud, fel Tom, Kira, Joes, oedd boys fel la, oedd e'n gret fel, achos ti'n teimlo fel ti wedi bod na o blaen. Ie. Yeah. A, ie, yeah, mae'n ma neis i weld, a, a wrth gwrs siarad Cymraeg dyn nhw a pethau, mae'n gwrdd, ie. Yeah. Ie, yeah, na fydde we. Achos mae ma, ma rhaid bod, ma y cyfnod Covid a'r, ar clo, wrth gwrs, wedi bod, wedi bod yn anodd iawn i, i, i lot o chwaraewyr. A fel ti, fel rhywun ifanc sydd tywed, eisiau chwarae lot, lot o gemau yn dy yrfa di, yn wedig ar amser hyn i ddatblygu a pethau. Um, so ie, yeah, oedd y cyfnod lockdown yn anodd, neu, neu oedd e'n rhoi falle cyfle i ti, falle ymarfer a, a, a pethau a gwella'r agweddau eraill? Sut oedd y cyfnod i, i ti? Oedd uh, bach oedd o'i fel, oedd e'n galed achos fi'n ifanc, fi'n moyn chwarae, a ti'n bod, munudau sydd eisiau i, i ddod yn well fel, ond ar ryf yy yym ie odd e yn galed o'n i'n trial treino on' odd r- hefyd trial tynnu fe f- main fel bant o fe i gyd achos... Ie. ...odd e odd e'n cyfnod hir odd e so yym ie jyst trial treino a tico drosodd fel i barod i dod nôl rili. Ie 'na fe achos yn myn' miwn i'r cyfnod odd oedd contract academy gyda Tir Scares cyn ni, neu oedd y contract na wedi dod yn ystod kind of, y, y cyfnod clo ni? Um, na, ar ôl, ar ôl, o'n i'n dechrau yn ôl, ond cyn hwnna, o'n i'n just academy, ie, yeah, academy. Yeah. O'n i'n trial train o'n galed, ond o'n i'n galed i cael motivation oh, fel, ond e. o'n nhw pawb yn yr un bot, fe, so... Yn gwmwys, ie, na, na beth yw e. A wrth edrych mlaen am, am weddill y tymor nawr, beth yw'r gobeithion felly ti am gweddill y tymor? Achos mae yna gemau yn dod lan nawr yn, yn De Affrica, De Affrica gyda'r Scarlets nawr cyn bo hir, nag oes e? Ie, yeah, os, ie, yeah, ni'n ni just trial yn joio fe, twod, cymryd bob munud mewn a just uh, cymryd fy chance fi'n ni'n cael nhw fel, ond ie, um, yeah, bydd hwnna'n neis, ond twod, fi'n just trial mynd mewn dydd i dydd a just neud fy job a dod yn well fel. Ie, na beth yw e. Wel na, mae'n gret a fi'n siŵr, fi'n siŵr fydd, fydd na ragor o gyfleoedd yn dod i ti yn ystod, yn ystod y tymor, fi'n siŵr. Felly, um, na, mae wedi bod yn wych i siarad gyda ti heddi, Luke, a mae'n ffantastig i glywed cwrt o'r, or cwm yn, yn siarad mor naturiol yn y Gymraeg ac yn hapus i rannu'r ystraeon a profiadau hyd yn hyn yn dyrfa. Felly, ie, uh, yeah, pob lwc i ti am weddill, weddill y tymor, a gobeithio allwn ni ddal lan falle yn nes ymlaen yn y tymor hefyd, gan obeithio bod ambell i uh, ymddangosiad arall i'r Scarlets, uh, yng Ngreis y Scarlets i ddod uh, yn ystod y tymor.